Икки тыһыынча сэттэ сыллаахха Саха Республикатын Президенэ Вячеслав Анатольевич Штуров библиотекалар фондаларын тэрийиигэ, ааҕыыны сайыннарыыга, библиотекалар материальнай-техническэй базаларын бөҕөргөтүүгэ, хаҥатыыга, библиотечнай кадрдар идэлэрин үрдэтиигэ, хамнастарын көрүүгэ үс сүүс отут сэттэ нүөмэрдээх бирикээһи илии баттаабыта. Саха Республикатыгар тыа сирин модельнай библиотекаларын тэрийии соруга турбута. Бу тыа сирин олохтоохторун библиотеканан хааччыйыы саҥа үрдүк таһымҥа таһаарар аныгы библиотека буолуохтааҕа. Информация өттүнэн сайдыы чааһыгар атын библиотекалары кытта тэҥнээн көрдөххө, модельнай библиотека быдан үрдүк кэрдиискэ турар этэ. тыа сирин дьоно аныгы электроннай таһаарыылар, көмпүүтэрнэй техника уонна интернет ситимин көмөлөрүнэн олорор түөлбэлэриттэн харыста сири халбарыйбакка, тута наадалаах информацияларын интернет ситимигэр киирэн булан ааҕар кыахтаммыттара. Икки тыһынча тоҕус сыллаахха сэтинньика Мэйэ Хаҥалас улууһун киин нэмит библиотека ситимин филиала Нөрүктэй библиотекатын сэбиэдиссэйэ Колосова Нина Ивановна Москва куоракка семинарга уонна Белоруссия Өрөспүүбүлүкэтигэр Брянск куоракка бастакы модельнай библиотекалар съезтэригэр баран, кыттан, көрөн-истэн, билии ылан кэлбитэ. Бурдюк улахан суолталаах тэрээһиҥҥэ аан маҥнай федеральнай таһымҥа бүтүн Россия үрдүнэн төрдүөн икки регионтан тыа библиотекардара кыттыыны ылбыттара. Икки тыһыынча тоҕус сыллаахха Нөрүктэйи нэһилиэгэ муниципальнай тэриллии баһылыга Павел Данилович Сазонов сөптөөх усулуобуйаны тэрийсэн, материальнай базаны бөҕөргөтүүгэ үбү тыыран үлэлэһэрин туһунан мэктиэ суругу ыыппыта. Бу курдук Мэйэ Хаҥалас улууһун Нөрүктэйи нэһилиэгин сельскэй библиотеката «Культура России» тус сыаллаах проекка киирсэн, республикаҕа биир бастакынан модельнай статуһун ылбыта. Манна улус кииннэммит библиотечнай ситимин директора Елизавета Семеновна Корнилова, директор солбуйааччы Шеломова Варвара Савична грамотнас салайыыларынан бу үлэ ситиһиллибит. Нөрүктәй библиотеката модельнай статуһун бэлиэтээһин тэрээһинэ үрдүк таһымга аспыта. Ыҥырыылаах ыалдьыттарынан буолбуттара Мэйэ Хаҥалас улууһун Аҕа баһылыга Старостин Николай Прокопьевич, улуус депутаттарын Советын председателя Находкин Андрей Михайлович, культура управлениетин начальнига Никитин Захар Николаевич, Национальнай библиотекаттан директоры научнай үлэҕэ солбуйааччы, педагогическай наука кандидата Галина Феодосьевна Ливерева, Нэһилиэк тэрилтэлэрин салайааччылара, общественноһа, олохтоохторо кыттыыны ылбыттара. Библиотека модельнай буолуутугар сүрдээх элбэх үлэ ыытыллыбыта. Ол курдук, библиотеканы кэҥэтэн тупсаран оҥоруу өрөмүөнэ ыытыллыбыта. Манна олохтоох дьаһалта сүүс биэһин тыһыынча харчыны көрөн, онно эбии библиотека алта уон тыһыынча проекка харчы ылбытынан, түмүгэр Биһиги ааҕар саалаламмыппыт «Оҕо дела, передвижной отдел, абонемент уонна компьютернай хос аһыл». Библиотекаҕа «Культура России» тус сыллаах программанан 705 тыһыынча көмө хаччы, ону таһынан офиснай оборудование мебеллэринэн хааччыллыбыта.

культурнай-дуушукабай уонна үөрэтэр-сырдатар киин буолан, үлэтин өссө күүскэ өрө күүрэн салҕыыр. Библиотека баайа кинигэ, кинофондата. Сылын аайы подпискаҕа саҥа кинигэ кэлиитигэр үп-харчы көрүллүүтэ улаатар. Ыытыллар тэрээһиннэр таһымнара үрдүүр. Библиотека үлэһиттэрэ культура үлэһиттэрин кытта тэбис-тэҥҥэ сылдьан, нэһилиэнньэ дьонун түмэр, көҕүлүүр, салайар, тэрээһиннэрин үрдүк таһымҥа ыытарга дьулуһар. Кинигэ презентациялара, литературнай, тематическай биэчэрдэр, квест оонньуулар, араас интириэһинэй тэрээһиннэр тэриллэллэр, ыытыллаллар. Сылын аайы ыытыллар культура уонна спорт эстафетатын рапорт-альбомнара, информационнай стендэлэр, библиотека үлэһиттэрин сылаас илиилэрин иһинэн көмөлөрүнэн тахсаллар. Библиотека сэбиэдиссэйэ Кула Саванина Ивановна, сүрүннүүт библиотекарь Сазонова Марина Иннокентьевна, нэһилиэк историята харалларын туһугар уонна олохтоох автордар кинигэлэрэ бэчээттэнэн күн сирдин көрөллөрүгэр быһаччы үлэлэһэллэр. Нэһилиэк иһинэн тахсар кинигэлэри бэчээттээн, оҥорон, редакциялаан бэлэмнииллэр. Барыта уонтан тахса кинигэ кинилэр илиилэрин иһинэн ааста. Бу түмүгэр нэһилиэнньэ библиотека сылдьыта улаатар, кинигэ ааҕыы элбиир. Ааҕааччы библиотекаҕа олорон куйаар ситимин нөҥүө дойду хайа да муннугуттан информацияны булан ааҕар туһанар кыахтанна. Национальнай библиотека сайтыгар электроннай библиотека нөҥүө киирэн онлайн нуучча саха суруйааччыларын кинигэтин ааҕар буоллубут. Сайтка баар виртуальнай сулуспа өҥөтүнэн туһанабыт. МБА нөҥүө тириэрдии ылыы үлэтэ тэтимирдэ. Госуслуги мои документы курдук нэһилиэнньэ тыын боппуруоһа быһаарыллан чэпчэтилиннэ. Улус библиотекатыгар интернет ситимигэр Опак Миди анал оборудование туран своднай каталогка киирэн улууспутугар тахсар Эркээйи Эркээйи экспресс хаһыттар ыстатыйаларын баазаларын, ону таһынан Саха сирэ хаһыат библиографическай баазатын туһанар кыахтанныбыт. Библиотека иһинэн тематическай электроннай дажестер, ыйынньыктар оҥоһуллаллар. Электроннай презентациялар хас тэрээһин аайы тус-туспа темаларынан оҥоһуллаллар. Кровическай хайысхалаах тематическай папкалар оҥоһуллаллар. Нөрүктээйи үөдэр кирбиилэригэр, төрүттэрбит нөрүктээйилэр суолларынан, Аҕа дойду Улуу сэриитигэр илиибиилэр, олохтоох ааптардар, саха суруйааччылара уонна да атын. Билигин Нөөрүктээйи модельнай библиотеката уруккуга тирэҕирэн саҥаны тутабыт диэн үс үбүлүөйдээх сылбытыгар анаан кинигэ оҥоро сылдьабыт.

тэннэрэн, олохтоох автордар кинигэлэрин электроннай версияҕа көһөрөн, билигин хас биирдии нэһилиэк олохтооҕо олохтоох автордар электроннай кинигэлэрин ааҕар кыахтаннылар.

Улуус библиотекатын үлэһиттэригэр өссө биир үлэ саҥа формата киирдэ. Ол курдук төрүччүнү оҥоруу бырагыраамата. Бу бырагырааманы өйдөөн Нөрүктэй нэһилиэгэ муниципальнай тэриллии аҕа баһылыга Федоров Николай Гаврильевич библиотекаҕа саҥа көмпүүтэр ылан, Манна уон тыһыынчалаах программаны олордон, библиотека үлэһиттэрэ үлэлэрин саҕалаабыттара. Бу үлэ норуот таһымыгар тахсан, хас биирдии баһылык өйдөөн, бүтүн система, структура олохтонуохтаах.

ааты ылары ситистэ. Модельная библиотека сэбиэдиссэйэ Колосова Нина Ивановна, культура министерствота анаабыт 54 тыһынча солкуобай гранынан наградаланна.